Eşitýäňmi?
Hawa. O, ýatyrsyňmy?
Hawa. Onda ýatmakan bara. Süýp gelip ondan ýatsana. Bir hili süýdüň men saklaýan ýan bolup durla. Agram düşýä maňa. Janym, eşitýäňmi? Arak saçamaý senki? Tärik kyldyňmy?

Ondan soň pla a plaskaň geýýäň weli nähili bolýan aýdaýynmy? Bir hili üýşükjik u uzynja bolup durýa-da. Bantik ýaljak bolýa bir gyrasy. Diňläý-dä janym.
Ýubkaly gezýän-ä men çatyrym.
Ýubkaly gezýäň, waý maňa-da şo gerekdi-dä. Men wapşe zatsyz gezýän-ä. Hä, siz lezmi? Buf betinden.
Toçka? Da. Gowy däm janym. Näçinji ýylaý sen?
Näçinji ýyl olarym gerek? Ha, aý men elläp baha berýän-ä.
Ey, tam sow size.
Biz hiç ýüzüne zadyny seretmeýär. Elläp näçinji ýylyň, näçin, näçe ýaşanyny çenli bilýän-ä.

Haltasy bar-a, ady şu zatlaryny saklap goýýan, glawny zatlaryny saklap goýýar içini. Bular taýagyň başyny gümletmese. Şu ýygyrdyny ýazaly-da gelsene bir ýazyp goýaýyn. Diňlesene-ow meni. Hawa seni diňleýän akylym aýdyň. Aýt.
Menmi?
Waý, meni tanamaýaň-a. Ogulstan. Tylla täçmen.
Bolýa girdim bolsa onda size näme gerek pul gerekmi näme gerek.
Maňa taşşak gerek seňki gerek. Seňki aduşi ekende bir hili bir gyz görüpdir aduşi. Bat bat ikkinje diýäwa sen maýşor. Mek bat blemek len. Le nima wagtça gowda ýüzüp oturaýyn üstüne. Tiketkal näme meňki tiketkal. Betinden açarjygama gapdalynda gerekmi? Gulpjagaz bar, şyrk şyrk etýän öýem glan weňkilledip bolýada derrew. Derrew galdyrarla.
Siz türkmen dä gürläňzok şatyr öýdýäňiz. Men şatyram dä, türkmenem dä. Tataram dä, hiç zadam däl.

Gel goz barken gürleşmäli gel gelsene bir bir böküşip oýnalyda. Haýsymyz utýanymyzy bilelis akylym. Men henize çenme diňle, henize çenme oglandan galamak da şu, şu taşa sallanyp duran taşlaryndan hem boş sallap ýörlerler köpüs daga, sıçagy salybam bilen oklar ara. Ondan baran diglem gaýtdy.
Eşitdäňmi?

Betinden bolýar aýdyr agyryam duýmaýar dikeneklerden ýaňa nä bolýar diýýän ony gaty turdymaý çydabileňmi sygmasa daşynda goýa bir salam Bolýar diňle Howjana Bolýar aýdyr Birmit diňle Bir mınt sen gürle, bir mınt men gürleýin. Bol akylym, bol. Yok, ne?
Hmm. Siz görüp bolanok, değil mi? Görüp bolýar bak.
Onda da iki sany görüp bolýar. Bolýar, nir, nirde görüp bolýar? Nire gelje?
Nirde görüp bilýäň sen? Hıtrovka gele. Trofkaň niresine? Bahar magazynyň ýanyna.
Haýsy bahar magazyny? Arzuw bazaryň ýanyndaky. Näme edýäň o ýerde? Haýsy domda? Wüý dom, o taýda dom ýok, o taýda jaý, ýaşaýyşa beýle domlar, olar başga ýerde. Ýetmiş ýedinji jaý nomere gel-ä.

Içemizok, ho içmemizde şeýle. Içäýjek-dä, köçämiň oglanyny goýamyzok-ow. Ýöne geçip barýar, ha sykyp ýatyrkar-ow. Ýok, siz-ä görenlerine sykyny çykaryp ýatyrlar-a. Onda men sypdyryň diýip geçip gitýän, özüm ulumsy bolup, birhili. Hondan soň sypdyryň diýip geçip gitýän, oň ýaňkylar sykyny tutup ýatyrlar-a. Çydap bilmän, biri üstüne süýräp durmy bilemok. Aý diňle. Hawa jana.
Sen maňa barsyny aýtmajak bolsaň men böle goýjak. Men aýtdym-a saňa. Men aýtdym-a janym.
Ýalan sözleme sen aýo. Ýalan sözle. Wah sen ýazjagda ýalan sözle. Men näme edeýin janym. Seni aldaýan gyzlar kän öýtýän men olar ýalak däl.

Hajy bileňmi edim. Häzir janatlamam gelýärdi şola. Ýer, ýer hadyň da zyňdy ma rosykip bilen. Bir taşlagynyň gapdyndaky bilen iki ýumurtgaçyň birini asyp goýdum öýde ýadygärlik.

Aşyrýarlok ýaňy. Wiý, şeýlemi? A sen özüň nirde ýaşaýaň?
Miriçde. Miriçde?
Bildir ýa Miriçde dil. Näme boldy? Hä?
Tejende tohumyň bar diýibesinde döküp döküp. Näme sen? Sen tejende dämi? Maňa maňa şu nomer beren şu laglan tejende diýdi.

Daga görşer, sen meni görseň, wara men öwünip diýdigim däl-ow. Sen meni görseň, edil balaň däl, edil başga zatlaňam açar, ýöne sen meni sypdyrmaýaň görseň. Şonuň üçin daga görşeli, onam bilersiň. Kim kimi çagyrýany belli däldir, ýöne men şu maşyn seni çagyrýan, görşerlikle. Indikde sen çagyrmasaň, edil geläý ýanyma-la. Diňle.
Ho.

Tejeni samsyk? Ýok, maňa bir gyz berdi. Nirde ýaşaýanam aýdaýynmy?
Aýda. Hutrowkaly.
O da Ýalan. o da Çok. Hutr- Hawa. Ýalan.
O da birinden alypdyr. Men soramok, ertir sorap beräýin. Bormy?
Bolýa.
Borja, sagman diýip, şu erti okuwyňa barmansyň. Ogşaýan seni. Erti gynansak da okuw ýok aýk. Wah, men kellem akyl huşumy alypsyň-da, wah janym. Bir köçäp, oglan öwrülsene balam bar. Şeýlemi, balam, diňläý-dä men gara gözüňe döneýin. Hawa. Görüşüň görüşekler sen aýtsana. Görüşsen gowda hem görüşmesen ha Hudaý saklasyn şu günde şeýle nähili ýaşajak belli däldir sen.
Men bara. Men ölsem bara. Sen adyň ýat giderin düşdüňmi? Ne adymy kim bilen? Men bilerin seni. Wah jan, diňe nomeryňy alyp galaşdyryna, adyňam bellemäner. Şoň üçin şumatlykda saňa ezizim diýen.
Ezizim diýme, şatyr balasy, maňa ezizim diýme. Eý, men şatyr däl-ho, prosta özüm şeýle gürlemäni gowy görýän. Men şatyr däl, jigim. Şatyrlara bereýin gapdalyndaky.

Bolýar aýmalyň diňle. Balam diňleýde diňle sen meni. Men şuma oýun etýändir öýtýän ha başda maňa o gyz Alla şeýdip e, içini ýaksana diýdi wa. Men de seni ýaman bir hili gynandym seni dözemok. Prosta bolýanda gowja gürleşeli de. Bolýar gowja gürleşeli. Gel sen gürleşerik.
Mhm. Bor.
Men häzir çymat Barsam sizi nireden tapyp bilýän? Edil şu matmy? Hawa. Edil şu mada men öýümde dälde.
Bolýar.
Daýzamlarda gele. Nirede daýzamlar? Daýzamlarym Änewde. Änewde şam. Men ýaşamok daýzamlara. Bu gün doglan. Doglan.

Has okuwdaky satyrylardan jaý barly. Ýok Hudaýba menä seň okuwyňdakylardan-a däldim. Hudaý saklasyn olara bir deňemesene meni. Men bara prosta öýden çykan çykaýdym işi gaýtýa bar oglanyňda ony awariýa bolup ýör kän awariýa bolýandyr şolar meň üçin awariýa bolýar. Mis mira da onda size. Hä? Onda siz mis mira diýen.

Gara gözüm häzir özüm jaň açyp puluňy dyrma bormy.
Bolýar aý eşşeger.